Nachim post zohtu le ngaitu nan dihlak nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Thonghni kul le hnih sikpar ni hlei sarih zinglei thong chimnak caan kan phan ṭhan. Kan chim dingmi thong tlangtar cheukhat hna cu Kalemiwa SAC ralkap kahdoh an tong i pahnih an thi. Hriam thil zeimaw-zat le phaisa cu an tong. Yoe pengah ri thaisii zuartu pahnih cu an thilri le pistol pakhat he tlaih an tong. Maguai vanlawng tualka an tong i vanlawng panga a rawk. sac ralkap panga leng an thi. Minmu le Kata sac ralkap kahdoh an tong i minung pasarih an thi. China he ramri i cuhnak hmun ram ah India le US raltuk cawnṭi an i tim. Ka chimnak kan thawk cang lai. Mah rat fam bawl ka si ramchung thawng ka rak chim lai. Alemiwa SSC ralkap kahdoh an tong i pathum, pahnih an thi. Hriam thil zeimazat le phaisa cu an tong. Saga ramṭhen Kalemiwa bilat me rian a ṭuan lomi SSC ralkap hna cu kahdoh an ton caah ralkap pahnih an thi tiah Bakok CNDF phu in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Nizan November ni hleiruk ah Kalemiw thlanglei Meusi khua ah bialet mee rian a ṭuan liomi sac ralkap hna cu Bakok CNDF phu fonh nih an kahdoh hna caah sac ralkap pahnih an thi tiah theih a si. Kahdoh a tongmi sac ralkap hna sinin MA5 pistol pakhat, hriamngan pakhat, kutchiah bom lung hnih, phone panga le phaisa sing thum leng an lak khawh tiah theih a si. A le Myohthlang lei Myohsi khua ah bilatmi rian a ṭuan liomi sac ralkap hna cu Bakok CNDF phuhrangh nih kan kahdoh hna. Cu kahdohnak ahcun sac ralkap pahnih an thi. sac ralkap hriam thil meithal le hriam ngan telh in phaisa singthum zong kan lak khawh, tiah Bakok CNDF phu in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Saw peng khawhnih ah inn zahnih le inn sawm ruk hrawng sac ralkap nih an khangh caah tualchung mi thla thongkhat le zangah lengumnak ngei loin an zaam. Magwai ramṭhen Saw peng chung khawhnih cu November ni hleingah ah sac ralkap nih luhhnawh in an khangh caah inn zahnih le inn sawm ruk hrawng a kaang i khuami minung thongkhat zangah sawmnga le pahnih cu umnak ngei loin a himnak hmun ah an tli zaam tiah Tualchungmi hna nih an chim. Inn zahnih leng khuasaknak le Pan khua inn za sawmriat le panga a kaang i inn zakhat hrawng nih khua an saknak Pasoh khua ah inn sawmsarih le inn nga a kaang tiah khuami hna nih an chim. Minung thazaang sawmriat hrawng a simi sac ralkap hna nih Chohtu le Pang khua cu zinglei a luh hnu in an khanghpiak hna. Cu hnu ah Pasoh khua cu an luh hnu i an khangh ṭhan tiah min langhter a duh lomi khuami pakhat nih a chim. Sac ralkap hna nih khuachung mipi umnak inn zahnih le sawmruk an khangh caah minung thongkhat zangah sawmnga le pahnih cu harnak an tong. Meikangh ruangah khua hnih in a rawkmi le innkaangmi zathin November ni hleiruk ah fehternak tuahmi a si i hinak zongin a rawkralmi le a kaangmi zong a tam deuh kho. Atu ahcun khuachung ah kaltakmi kum upa tarnu tarpa mei nih a khangh chih hna mu ti hi hlathlainak na kawlnak kan tuah cuahmah lio tiah theih a si. sac ralkap nih an khanghnak khaw hnih i nitlaklei menghnih hrawng aa hlatnak ah sac ralkap hna le tualchung hriamtlai phu kar nizaan tiangah fak ngaiin kahdohnak a chuak tiah tualchung mi hna nih an chim. Jawe pengah rithaisii zuartu pahnih cu an thilri le pistol pakhat he tlaih an tong. Kaningtari ramṭhen Jawe peng chungah rithaisii a zuartu hna cu November ni hleithum ah kan tlaih hna tiah Jawe Guerrilla Revolutionary Force nih nizan November ni hleiruk zan ah cathanh an chuah. November ni hleithum chun suimilam hleihnih hrawngah Jawe peng Mongme-Shong khua ah rithaisii a zuartu an um tiah thawng kan theih caah checkhlatnak kan tuah i rithaisii a zuartu phu chungtel The Thu sin in WYC tlang tlang sawm sarih le tlang nga, ICE tlang kul le tlang li aa telmi funkhat, pawn lunghnih, phaisa thong sawm sarih le chai kan he kan tlaih tiah an chim. November ni hleili zinglei suimilam paruk hrawng ah ri thaisi a zuartu phu chungtel pakhat a si mi, Su Su sin in pistol pakhat, pistol kuan zun kul, WYC tlang tlang za sarih, ICE sing kul man tluk hrawng funkhat, bing funkhat, Naam pakhat, pawnlunghnih he kan tlaih tiah an thanhmi ahcun an langhter. Tlaihkhih a tongmi rithaisi zuartu phu chungtel minung pahnih hna sinin tlaihmi rithaisi hna cu meikhangh in kan hrawh i zeidang thilri hna cu kan fim. Tlaihkhih a tongmi hna cu phungning he aa tlak in Shen chung an si rih tiah Dewe Guerrilla Revolutionary Force DGRF nih an cathanh chuahmi ahcun an langhter. Ngakṭhuci a lakphak dawr rianṭuantu minung pahnih cu sac ralkap kuttang ummi phu kut in thah an tong. Mandalay ramṭhen Minsian pengkomh Ngakṭhuci peng chungah lakphak dawr ngeitu pa pakhat cu tlaih dingin sac ralkap phu nih an kal hnawh i dawr ngeitu cu an hmuh lo caah cuka dawr rianṭuantu mino pahnih cu an tlaih hna i an thah hna tiah theih a si. Lakphak dawr ah rianṭuantu mino pahnih tlaih in a thattu hna hi sac ralkap kutnang um tuaitoh phu an si tiah tualchung hriamtlai phu hna nih an chim. A luancia November ni hleihnih ah Nuathu ci number panga sang Pangkangkaw lakphak tuar ngeitu Gu Myu Chaw cu sac ralkap kuttang um tuaitoh phu pakhat nih tlaih ding in an rak kal hnawh. Nawlngeitu Kum Myitsô cu an hmuh lo caah nawl rianṭuantu kum kul tluk hrawng mino pahnih cu an tlaih hna i khua nichuahlei ah kalpi in an thah hna hnuah an ruak an hlonh taak hna tiah theih a si. Tuni caan ah Nuatṭhu Cipeng number pali sangchung dawr pakhat cu toitoh phu nih an rak khanghpiak hna. SSC ralkap nih an kalhnawhnak lakphak dawr le an khanghmi eidin dawr ngeitu hna hi NLD party a ṭanhtu an si tiah tualchungmi cheukhat nih an chim. Natuzi khuachung ah lut in thahnawnnak le innkhanghnak a tuahtu phu hna hi Minchian peng i USDP party secretary Do Tidayu Moon hruaimi tuaitoh phu an si tiah Natuzi khuami cheukhat nih an chim. Natuzi peng chung ah sac ralkap le pyusawṭhi phu hna nih tualchungmi hna cu tlei in an thahmi ruak an hlonhmi hi boikuanak tam a si cang tiah theih a si. Mawngdaw ah sac ralkap hriamngan kahnak ruangah tualchungmi hleili an nunnak a liam, kul le kua nih hliamhma an tuar. Yakhan ramkulh Mawngdaw peng Getchong khua ah nizaan November ni hleiruk chun hnu hrawngah sac ralkap nih an kahmi hriamngan ruangah tualchungmi hna cu an nunnak a liam i hliamhma tuarmi an tam tiah tualchungmi hna nih an chim. Hriamngan cawvei thum hrawng khuachung ah a tla i cu hriamngan ruangah cun minung pahra an nunnak a liam. Minung kul le sarih nih hliamhma an tuar. Cu chungah minung panga cu an hliamhma a fak tiah gate chung khuami pakhat nih a chim. Nunnak liammi le hliamhma tuarmi hna cu Mongdaw sizung ah an kalpi hna i tualchung mi hna cu ṭihphang in hmundang khua an ti zam hna tiah Ralchungmi hna nih an chim. Getchong khua cu Mongtaw chaklei ah a ummi khua pakhat a si. Sac ralkap hna i Cingchawng, Kuleli Gate-len ah kahkhah pasarih um sac ralkap hna nih hriamngan cu pehtlai in an kah tiah tualchungmi hna nih an chim. Yakhain ah nizan November ni hleiruk nikhat chungah sac ralkap lei hriamngan kahnak ruangah tualchung minung hleili tiang an nunnak a liam i minung kul le kua hrawng nih hliamhma an tuar. Erawudi tiva chungah hmanmi bom hneksaknak an tuah lioah ruahlo piin puahkehnak a chuah caah PDF pathum nunnak a liam. Hmaantlei ramṭhen Mattaya peng Erawudi tiva chung tichung hmanmi bom hmanh hneksaknak an tuah lioah puahkehnak a chuak i cu puahkehnak ruangah cun PDF pathum nunnak a liam tiah Kawngkin dohlengtu phu hna nih cathanh an chuah. November ni hleikhat lio ah dohthlengtu phu chungin ralkap minung pathum cu SAC ralkap dohnak ding caah tiin Irrawaddy tiva chungah bomb hmanh in hneksaknak an tuah lio ah puahkehnak a chuak i an pathum in an nunnak a liam tiah an cathanhmi ahcun an langhter. Irrawaddy tiva nichuahlei Mattaya le Singku peng chungah SAC ralkap nih ruallam sialnak an tuah i Tiva nitlak le Watlet peng chung tiang zong rallam sialnak an tuah caah kaphnih kar kahdohnak a chuak tiah theih a si. Magwai vanlawng tualka an tong i vanlawng panga a rawk, SSC ralkap panga leng an thi. Magwai ramṭhen chungah ummi Magwai Air Force Headquarters cu he nutrition a kin tual chung hriamtlai phu hna nih an kah i vanlawng panga a rawk tiah Golden Eagle Melet nih nizan November ni hleiruk ah chaphan an chuah the nu timtuahnak le ṭhitsuan akin Golden Eagle Melet Eagle PDF Maguire Jinan Chong PDF Bilu Operation Force Litual chung hriamtlai phawfanh hna nih November ni hleinga zinglei ah hriam ngan shock missile lungthum hmangin an kahdoh hna tiah theih a si. Cu kahdohnak ahcun vanlawng tual chungah a ummi vanlawng panga a rawk i sac ralkap an panga an thi. Minung pathum cu sizung phanhpi an si hnuah an thi ṭhan tiah thawng kan theih tiin Golden Eagle Mallet nih cathanh an chuah. Sagaing ramṭhen Myeong peng Naga Pau khua a khangtu sac ralkap pawl cu PDF phufonh hna nih kan kah hna i sac ralkap paruk an thi, tiah Myaung peng CDS-OM phu in chimnak nawlngeitu Ku Nui U nih a chim. November ni hleinga zan suimilam pasarih hrawngah sac ralkap nih Myaung peng Naga paoh khua cu an khangh. Cu lioah CDS-OM phu le PDF phufonh hna nih an kahdoh hna hi a si. Cu kahdohnak a dih hnu ahcun sac ralkap pawl cu tilawng in sam an i timh lioah PDF phu fonh nih an dawi hna i an kah ṭhan hna caah sac ralkap paruknak tlawm lo cu an thi tiah theih a si. sac ralkap pawl nih cun tiva ral in 60mm an kah i cu chungah a thimi ruak hna cu motor in an thiar hna. sac ralkap an kal dih hnu ah tualchung hriamtlai phu hna cu khuachung ah an lut i mei an hmihpiak hna tiah CDS OM in chimphahnak nawl ngeitu Ku Nui U nih cun a chim. Mattea sac ralkap motor bom puahhnawh an tong i pakul an thi. Mandalay ramṭhen Mattea pengah sac ralkap motor pathum cu bom kan puahhnawh hna caah sac ralkap pakul an thi, tiah NATSU PDF in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. November ni hleiruk zinglei suimilam pathum le minit hleinga ah Mattea peng Manci kung khua le Cawngkang khuakara Pyosawṭhi le sac ralkap thazaang sawm kua hrawng nih an zulhmi mawṭaw pathum cu Natsu PDF le tualchung hriamtlai phu hna i fonh in an kah doh hna hi a si. sac ralkap mawṭaw pathum cu Padeta bomb in kan puahhnawh hna. Mawṭaw pakhat cu leikuang chungah aa let. A dang pakhat nih thingkung a pah i Pyosawṭhi pathum tel in sac ralkap pakul an thi. A thimi Pyosawṭhi le sac ralkap ruak hna cu Zinglei ah sac motor nganmi in an rak lak hna, cun an motor rawkmi zong an kalpi hna tiah Netsu PDF in Bu Netsu nih a chim. Cu kahdohnak cu Netsu PDF, Rating, ODF le NGU FF hna i bawm in an tuahmi a si tiah theih a si. Minmu le Kata sac ralkap kahdoh an tong i minung pasarih an thi. Sagar rimṭhutmi nu pengah sac ralkap hna cu kutcheh bom in cheh an ton caah sac ralkap pakhat a thi tiah theih a si. November ni hleiruk zing le suimilam panga le cheu hrawngah Minmu peng Wasatkun ah a ummi sac ralkap hna cu tualchung hriamtlai phu hna nih kutcheh bom hmang in an doh hna tiah theih a si. Cu kahdohnak cu True Fighter phu le Zero Park ah phah minchian phu fonh hna nih an kahdoh hna tiah True Fighter nih cathanh an chuah. Cun Saga Remṭhen Kata pengah SAC ralkap hna cu kahdoh an ton ṭhan caah SAC ralkap paruk an thi tiah theih a si. Saga Remṭhen Kata peng November ni hleinga ah Madeleine Chawng khua in a chuakmi minung thazaang za le sawmnga hrawng he rallam a sialtu SAC ralkap pawl cu Hena khua pawngah ABSDF le Kata pengtual chung hriamtlai phu Pahkah phah phu fan nih an kah doh hna caah sac ralkap paruk an thi. Minung pathum nih hliamhma an tuar tiah Kata peng Pahkah pha nih cathanh an chuah. Mungyawa in Ayado lam cungah ralbawhtu sac ralkap kahdoh an tong i panga an thi. Sanga Remṭhen Mungyowa in Ayadaw lampi cungah a thli in ralbawhnak a tuahtu sac ralkap hna cu hriamngan hmangin kan kahdoh hna tiah Danger Force LPDF in chimnak nawlngeitu nih a chim. November ni hleinga chunhnu suimilam pahnih le cheu hrawngah Mungyowa in Ayadaw lampi chung Yatintyi lam ṭhennak hmun ah sac ralkap hna cu a thli in ralbawhnak an tuah tiah theih a si. A thli in ralbawhnak a tuahtu sac ralkap hna cu ATMM in voi nga tiang kan kahdoh hna. Sac ralkap tampi nih hliamhma an tuar i minung panga hrawng an thi tiah kan theih tiin Danger Force LPDF in chimnak nawlngeitu nih a chim. Sac ralkap hna cu Danger Force LPDF, Chani ṭet u. Pacamianginawng pakah phah, Maimintayuzi pakah phah, AMT pakah phah phu fonh nih kan kah doh hna tiah theihternak an tuah. Cu hnuah ralbawhnak a tuahtu SSC ralkap hna cu tualchung hriamtlai phu hna nih drone hmangin voithum tiang bom puah hnuin an doh ṭhan hna caah SSC ralkap pathum an thi tiah Zero pakah phah phu nih an chim. China he ramri i cuhnak hmun lam ah India le US raltuk cawnṭi an i tim. US le India nih kumtin an tuah tawnmi ramhnih raltuk cawnnak cu tu thla chung ah kan thawk lai tiah November ni hleingai India nih cun a thanh. US le India raltuk cawnṭinak cu India le China ramri kongah an buainak, Uttarakhand ramkulh ah an tuah lai i thilri kuat chanh ning, tlangcung raltuk ning, khuacaan hoih in raltuk ning le sii-ai i thlop ningcang cawnṭinak an ngei lai tiah theih a si. India le China ramri buainak hi kum tampi a rau cangmi a si. Thonghnih le kum kul lio zongah ramri kongah i tukvuaknak a rak chuak i ramhnih in ralkap an rak thi veve. Tuzing kan thawngchimnak cahi vial hin kan donghter rih lai. Kan thawngchimnak a hramthawk in a dongh tiang a kan zoh tu mipi nan dihlak cungah kan i lawm tuk hringhran. Thaizing ah thawngpang thar he kan i tong ṭhan te hna lai. Kan YouTube channel The Chin Post TV channel hi subscribe na kan tuah piak rih cio ding in kan in sawm hna.